Tēnā koutou. He hei tō te heke māku o te tīmatanga o ngā kōrero o tēnei rangi. Ko ngā tātai kōrero e pā ana ki te awamutu. Tīmata i ngā rā o ngā tūpuna, ki te rā o te whawhai, i te tau 1860 ki te 64. Me tīmata e ahau te kōrero e whai ake nei. Ki te kōrero a te iwi Pākehā, nō te tau 1350 ka ū mai ngā waka i hoe mai nei i Hawaiki ki tēnei moutere. Nō reira, ki tōku mahara, e tika ana kia kī ake ahau Kei te takiwā o te tau 1300 te wā i whānau ai a Hoturoa, te teina o Hotunui tuatahi. Ka rima tekau ōna tau te pakeke ka hoe mai nei ngā waka. Ko Hotunui tuatahi te ariki o Tainui, otirā, nā te hara o tōna hoa wahine ki tā rāua mōkai ki Arotu, Ko ia ka riro te mana o Tainui ki a Hoturoa. I te tau 1351 ka noho rātou ki Kāwhia, a Rata, a Taikehu, a Mamaorongo, a Tauninihi, a Hoturoa me tāna whānau, a Poutūkeka, a Rotu, a Tāunga, a Hotunui tuatahi me tāna whānau. I wehewehe rātou ki konei, koraka tau rā inā runga mai i a Paneiraira. Nā rāua ko Hoturoa i pou ngā kōwhatu ki te takotoranga o Tainui waka. Ko Puna tētehi, ko Hani tētehi. Kei roto ēnei kōrero i ngā pukapuka o ngā tutuku o te whare wānanga. Nō te wā o ngā whakatupuranga ā-tāwhao me te whakatupuranga ā-tuhianga, ka tīmata ngā raruraru ki Kāwhia, ki waenganui i a Tainui. Nō konei i karangatia ai ngā uri o Hotunui tuatahi ko Ngāti Hotu. Ko ngā uri o Hoturoa ko Tainui. Ko ngā uri o Poutūkeka i tupu atu rātou ki Tāmaki. Te raruraru tuarua nā Whatihua i tango i te wahine tau mau a tōna tuakana, i a Ruapūtahanga. Ka puta ō rāua uri, Auenukutūwhatu, Auenukutērangihōkā me Uenukūwhāngai. Kua puta ngā uri o Tuhi o Tūheitia, a Maham, nāna a Rangapū rāua ko Te Ketekura. Ka moe a Te Ketekura ki aua nuku whāngai. Ka taruhae te manawa o aua nuku whāngai ki a Rangapū. Nā ōna mahi kino, koia te take i patua ai ia, ā, waiho ana hei kino mō ōna uri, arā, mō Ngāti Kōtare me Ngāti Kauhata. Koia te pūtake i heke atu ai ēnā hapū ki Maungatautari, ki ēnā pā i Te Whanake, i Manaia, ko Maru, ko Maruhouaka tō rātou rangatira i taua wā. Kua heke atu hoki a Ngāti Hotu ki Maungatautari, ahu atu ana ki te, ki te whakamaru. Te wahine iti a Whatihua, kua pakura, Ko tēnei wahine i haere mai i ia, i a Te Arawa, ārā, he uri a ia nō Ngātoroirangi. Nāna a Papa Whakauru, whakairi, nāna a Moepuia, nāna a Whānuārangi, ka puta, ka puta nei ko a Pakura. Ka moe ki a Whatihua. Puta ake ō rāua uri, ko Marumāhanga rāua ko Rakamāhanga. Ko ēnei whakatupuranga i heke atu whakatatū ara ki Ōkāwhia. Kua haere a Tūrongo ki te rāwhiti, I moe atu ia ki a Māhinaarangi ki reira. I hoki mai a Tūrongo me tāna wahine noho noa ake rāua i Rangiatea, i te takiwā o Haowhenua i Rangitotonehe. I whakatupu i ō rāua uri ki reira, i a Raukawa, i a Rangitāiri, i a Hinewaituhi. I hoki anō ēnei uri ki te moe I ngā uri o Whatihua rāua ko Ruapūtahanga. Ko ia a Ngāti Raukawa, a Ngāti Rereahu, a Ngāti Whakatere me Ngāti Takihiku. He uri anake rātou nō Tūrongo rāua ko Whatihua i tūkino nei ki a rāua. Kua puta hoki a Whāita i roto i a Tuhianga, koia nei a Tainui. Kua puta a Wairangi i roto i a Takihiku, koia nei a Ngāti Raukawa. Kei te noho ngā iwi katoa i o Ō-te-motu i runga i te rangimārie i tēnei wā. Kāore kau he patu tangata, kāore hoki te tangata me te wahine i te noho ki te kāinga kotahi, ā rātou mahi he haere i runga i te mata o te whenua. I te wā o te tau 1380, ka tīmata ngā mahi kōhuru patu tangata a tētehi iwi ki tētehi iwi, a tētehi hapū ki tētehi hapū, a tētehi rangatira ki tētehi rangatira. Ko ā rātou take kino mō runga i te take ki te whenua me ōna roherohe, mō ngā mahinga tuna me ngā mahinga manu. I roto i ngā wā, i runga i ngā maunga, mō ngā pūremu wahine, mō ngā tāhae kai, mō ngā kupu whakapōriro, taurekareka rānei, mō ngā mahi whakahoki tupu. Ko tā rātou whakawā mō ēnei take kino, he taua tukutuku maru, ārā, he tono ki a utua te hara. Ki te kore e utua te hara, ka riro mā te raua o te patu e rapu he utu. Ko te mea i kaha, kua riro i a ia te utu o te taua tukutuku maru. I aua rangi, ko ngā tikahu pungapunga te iwi nui, ki te taha rāwhiti o Kakepuku, ahu atu ki te whakamaru. Ko tēnei iwi i tupu mai i a Tākitumu, i a Mātaatua me Te Arawa. Ko tētehi wāhanga o rātou i ahu mai I aku rangautuku, i tēnā iwi e kīia nei he māeroero. Ko te iwi tēnā i haere mai nei i runga i ngā waka raurewarewa. Ko Purahore te rangatira o Ngāti Kahupungapunga i ōna rangi. Ka moe a Purahore ki a Koroukore, o Tainui. Ka noho tahi rātou ko Ngāti Hotu me ngā, me Ngāti Kauwhata. He taruhae nō te ngākau o Maruhouaka, rangatira o Ngāti Kauwhata, ko ia te pūtake i kōhurutia ai e ia a Koroukore. I tahuna tōna tinana ki roto i tōna pā i Te Ahuroa, takiwā o Te Whakamaru. Nā tēnei kōhuru, ka rewa mai te ope a Tainui, ko Whāita tōna rangatira. Me te ope a Ngāti Raukawa, ko Wairangi tōna rangatira. Hui katoa tēnei ope, hokowhitu, tū mā. E rua rau, e whā tekau, ki te kōrero Pākehā. Pakanga rawa atu te te ope nei i tēnā pā i te horanga. Kei waenganui o Pūniu rāua ko Kaiuriawa. Ka hinga a Ngāti Kahupungapunga, ahu atu ana ki Arowhenua, e whakamaru atu ana. Ka hoki mai a Whāita, nohoia ana e ia tēnā pā a Whakapirimata. I moe a Whāita ki a Tapuaereinga, ka puta ō rāua uri, a Huiao rāua ko Ngutu. I hoki a Huiao ki te moe i a Māpau, te uri o Uenukutūwhatu, rāua ko Rangitāiri. Nāna i whakaputa atu a Tuirirangi rāua ko Hinemoana. Ka puta te nehenehenui me Te Wainuiārua. I hoki atu a Ngutu ki te moe i a Rangiawatea, he uri hoki ia, nōtia. Ka puta tō rāua uri ko Māhuri Pounamu, ka moe ki a Horotakere. Nā rāua a Ika Moeawa ka moe ki a Tamatātai, ka puta a Paretāheke, ka moe ki a Paeahi,

Nā ēnei tāngata i tuku tēnā whenua a Moeawha me ō tāwhao ki a Te Pae Waka. Nō te tau 1800, e 35 ki te 36, ka whakanōhia te minita karakia ki Mangapōuri. Ko Hēmi Hamurana te ingoa. I te tau 1841, ka noho a Te Mōkena ki Ōtāwhao. Nō roto i ngā rā o ēnei minita i tīmata ai te hoko i ngā whenua Māori. Nō tēnei wā hoki i tukuna ai e Te Wherowhero tēnā whenua a Moeawha ki a Te Mōkena hei whenua kura, hei ako i ngā tamariki ki te ngaki whenua. Ka nui te mahi o ngā iwi ki te atawhai pōaka, ki te whakatupu hua rākau, ka hari i runga i te tuarā o te tangata, ki Ākarana hoko ai, ka nui te moni. I te tau 1800, e 40 māu ka whakatūria e Te Mira Parāoa ki Pekapekarau, e 200 pāuna te moni, utu. Ka ea te mahinga o tēnei mira. I muri iho, ka hangaia Te Mira Parāoa ki Te Rua o Tāwhiwhi, e 70 pāuna te moni, i pau mō te hanganga i tēnei mira. Otirā, tae noa atu ki te wā o te tau 1849, kua puta te moni o ngā mira nei e 330 pāuna i te tau. Ka nui te nanakia, nō te mea, kāore he parau, ka mutu anō tōna parau i te whenua, he kō. ki te kāheru rākau a te Māori. Tāu riri e te parangārahu, ngaro ana te whenua, kua eke te wakawaka, kua papā te kō, kua tangi te whāwhārū. Kei te mōhio tātū ki te kūaretanga o te Māori i ērā rangi, me ēnei rangi anō hoki. He maha ngā kēhi e kite ana ahau i te hē. Arā, he rīhi i te wā i pānuitia mai ai te tīti ki te hunga nō rātou te whenua, ā, hai nāna rātou ki taua tīti mō te rīhi. Otirā, nō te taenga ki te, ki te pāhitanga a te poari, ka pāhitia, kātahi ka ngā hunga nō nā rātou i haina te tīti mō te rīhi, ka mōhio, He hoko kē taua hainatanga ā rātou. I pēnei te raruraru o ētahi o ngā whenua o Te Awamutu. Ko ētehi o aua whenua he mea hoko nā ngā tāngata kē, ehara nei rātou te whenua. Nō reira, me kōrero ahau i aua whenua i riro hē nei. I te 26 o ngā rā o Maehe, tau 1850, ka hokona a Te Awamutu e Te Pōwhitu rāua ko Te Hira Taketaura ki a Te Mōkena, kei roto i te tīti nama 405 e. I te tekau o ngā rā o Hūrae,

E Hōne Pīhama, e Hēmi Waikato, e Heremāia, ki a te Kuini, kei roto i te tītina mā, 400 mā rima si. I te tau 1852, ka pāhitia te ture tukumana mō Niu Tīreni. Nā te tēkionarua o tēnei ture, kua āhei te kāwanatanga o te Kuini, Ki te tuku i ngā whenua kura ki raro i te pīhopa o ia hāhi, o ia hāhi. Hei tiakitanga mā māua pīhopa i runga i ngā tikanga tiaki mō te akoranga o ngā iwi e rua ki ngā mātauranga o te ao. He maha ngā whenua pēnei, kei te hē te whakahaere a ngā hāhi. I te 13 o ngā rā o Hūrae 1855, ka hokona a Te Tomo e Te Kātea, e Rewi, me Porokolu Tītipa ki a Te Kuini, kei roto i te tīti nama 411. I te 16 o ngā rā o Hūrae 1855, ka hokona a Paiaka Poraka e Porokoro Tītipa, e Refi Ngāruru me Hākopa Ngāruhi ki te Kuini, kei roto i te tīti nama 412. I roto i ēnei tau, hoki atu ana a Te Wherohero ki Mānuka me ōna iwi, Ka mahue iho, ko Te Patutokotoko, ko Ngāti Naenae, me Ngāti Haehaeora. I noho tahi ēnei hapū ki a Ngāti Ngutu me Ngāti Paretekawa ki Ōtāwhao me Kihikihi. Ko Ngāti Korokī, ko Ngāti Apakura, i noho ki Kaipaka, tae anō ati a te wā o te raruraru a Ngāti Henetū rāua ko Ngāti Korokī. i tapatapahia ai a Ngāti Korokī e Ngāti Hinetū ki te toki kōhatu. Nā tēnei take ka maranga mai te ope a Ngāti Hauā he patu i a Ngāti Hinetū. Ka mate a Rangiānewa ki tēnei pakanga i Kaipaka. Nā te kupu ārai a Te Paewaka, ka kore tēnā pā o Ngāti Hinetū A tau rangatahi, e hokaeke ana, e Ngāti Hauā. Ka hinga kai paka, ka huihui katoa a Ngāti Apakura ki tēnā pā, ki Rarowera. He whakatakoto tikanga kia whakaekengia a Ngāti Hauā e noho mai ra i Kāwehitiki. hei takitaki i te mate o Rangiānewa. Nā tēnei take ka tukuna e Te Waharoa tēnā whenua a Rangiaohia mō Ngāti Apakura me Ngāti Hinetū, hei kati i te ara pakanga o ēnei hapū ki a rāua. Tirohia ēnei kōrero kei roto i ngā tātai kōrero o mua.

Ki a Tomo, ki a Te Ruihana, ki a Wātakuku Ngātete. E tono ana kia whakatūngia a Pōtatau hei Kīngi mō Niu Tīreni, ko te kupu tēnei a Ngāti Hauā katoa. I te 20 o ngā rā o Āperira, tau 1857, Ka tuhi a Huani Pāpita i tāna pukapuka ki a Pōtatau, e mea atu ana, kei te whakaae e ia ki te kupu a Te Waharoa kia whakatūria ia a Pōtatau hei King. I te 14 o ngā rā o Hūrae, 1857, ka tuhi atu a Pōtatau i tāna pukapuka ki a Huani Pāpita, e whakaae ana ia Kia tū ia hei kīngi mō te iwi Māori. I te 10 o Ākuhata 1857, ka hokona a Hariharina Matahi e 6000 ngā eka ki te Kuini mō ngā moni e 200 pāuna, ko tēnei i hoko nā Hōne Pūmipi, me ōna hoa e rua tekau mā whitu, kei roto i te Tītī nama whā rau e rima tekau mā tahi. I a Noema o te tau 1857, te hui ki Pūkawa, i Taupō, nō tēnei hui i herena ai te whenua me te tangata ki raro i te mana o Pōtatau me tōna Kīngitanga. I te 19 o ngā rā o Āperira, 1858. Ka hokona a Whāingaroa, a Aotea, a Kāwhia me Te Akau ki te Kuini. Nā Mātene Te Whiwhi, nā, nā Tamehana Te Rauparaha me ētahi atu 15. Kei roto i te tīiti nama 444. Ko ngā moni utu e 240 pānga. I te rua o ngā rā o Hune 1858, ka whakakīngitia a Pōtatau he iārai i te whakaheke toto, he iārai hoki i te hoko whenua ki te Kuini. Otirā, he tokomaha ngā iwi me ngā rangatira kāore i pai ki te whakatū kīngi. Nā rātou ngā pūtake raruraru ki runga i te motu katoa. Ka kitea ā rātou kōrero. ā rātou mahi me ā rātou tikanga nanakia. Kei roto i te pukapuka a te Kāwanatanga i tuhia ki Pōneke nō te nō te 17 o ngā rā o Noema tau 1857 tae noa ki te 16 o ngā rā o Ākuhata tau 1858. I te tau 1859, Kua tū ngā rūnanga i raro i te Kīngitanga o Pōtatau. Nā ēnei rūnanga i whakahaere ngā ture o te Kīngitanga, otirā, kei te tū hoki ngā rūnanga i raro i te Kāwanatanga. Nā ēnei upoko rūnanga e rua ngā raruraru o te motu. I te tau 1960, ka tae te raruraru o Te Ati Awa ki Te Rūnanga o Huiterangiora i Kihikihi, takiwā o Te Awamutu. Mō te hoko a Te Teira i tēnā whenua i Pekapeka, poraka, kei te taha hauāuru o Waitarāoa. I noho te rūnanga ki te whiriwhiri i tēnei take, ōna mema ko Rewi Maniapoto, te tumuaki, ko Laureti Paiaka, te kaiwhakawā. Ko Mātene Te Reoreo te karaka. Ōna mema, ko Te Winitana Tūpōtahi, ko Ēpiha Tokohihi, ko Hopa Te Rangiānini, me Pāhata Te Kiore. Nā tēnei rūnanga i tuku a Raureti Paiaka rāua ko Mātene Te Reoreo kia haere ki Waitara, hei āta uiui i te pūtake o taua raruraru.

a Te Rūnanga o Huiterangiora. Kei roto i te pukapuka i tuhia The Sir George Grey KCB ki te hēkeretari o ngā koroni i te 24 o ngā rā o Āperira 1863. E kī ana taua pukapuka, kei te tika, Kei te tika rawa te whakahē a ngā Māori mō te hoko o Waitara. Nā te hē o Waitara te pūtake o ngā whawhai ki ērā atu wāhi. I te 27 o ngā rā o Hune, 1860, ka tīmata te whawhai ki Taranaki. Ko Puketākauere tēnei parekura. Ko Pāhata i mate i tēnei pakanga, Nō reira, tēnei maemae a te hunga kāinga. Ko te pūtake o Waikato, ko ngā rori kua kōrerotia ake nei e ahau. Ko tētehi wāhanga o Waikato kei te taha ki te Kāwanatanga, ko tētehi wāhanga kei te taha ki te Kīngitanga. Nō reira, ka waiho ēnei take hei raruraru. Ka noho a Te Koohi ki Mangatāwhiri.

Kua ahi ngā tō pare kura ko papa te roke o Hīnāma. Kātahi ka utua e te taha kīngitanga ki te pātere. Ko te pātere tēnei. Hare mai ra, hare mai ra, hei whakatetetete kau i a mātāua. Piri ki whea? Piri ki te whare i te kohekohe. Whakarere iho papa te roke. Tau ana te āniwaniwa i a Pōrihuirūhi te āniwaniwa i a Pōroherohe. E wī e tima, hoki mai ki Aotearoa. Tēnei ruta katiemi katiemi. Tēnei te iwi katiemi katiemi. Nā te moni a te kāwana koe tiki mai whakapaipai tō ngākau. Koia i pākuku kuku atu ai e Hā. Tū te Kīngi ki Waikato. Whakarere ō mahi. Tukua te ture ki a Whakaputa i te mātāra e Kī Rangiri. Ki reira mau tī, mau tī, mau haere, mau haere. He maha noa atu anō ngā tikanga o ēnei.

1800 e 40 māu, ka hinga tēnā pā a Waipā i Whatawhata. Nō konei ka uru a Wīremu Pātena a Hemi Erueti hei kaiārahi i ngā hōia Pākehā me ngā hōia Māori i raro i a Wīremu Te Wheoro o Waikato, hei patu i ngā iwi me ngā hapū i raro i te Kīngitanga o Pōtatau. I te 11 o ngā rā. Ka ahi ngā waiari. I te rua tekau o ngā rā, ka noho ngā hōia ki Te Awamutu. I te rua tekau mā tahi o ngā rā, ka tae a Pīhopahere Winnie me ngā hōia ki Rangiaohia. He Rātapu taua rangi, ā, i tahuna ngā Māori e ngā hōia a Pīhopahere Winnie ki roto i tō rātou whare e karakia ana ngā Māori. I te 31 o ngā rā o Mae 1864, ka whakaekena a Ōrākau Pā e ngā hōia. I te rua o ngā rā o Āperira, ka horo te pā. He nui te parekura o Tūhoe me Ngāti Kahungunu i konei. He torutoru nei i rere i tēnei parekura. I te 29 o ngā rā o Āperira, ka hinga te 120 o Ngāi Te Rangi ki tēnā pā ki te kēti, i te takiwā o Tauranga. I muri iho ka tuku a Ngāi Te Rangi i a ia ki raro i te Kuini o Ingarangi. Nā tēnei take ka whakahokia ōna whenua e te kāwanatanga ki a ia anō. I te 27 o ngā rā o Mei, tau 1865, ka tūtaki a Wīremu Tamihana rāua ko Tianara, Carey, me Ngāti Hauā katoa ki tēnā pā ki Tamahere, takiwā o Waikato. Nō, nō tēnei tūtakitanga i tukua i a Ngāti Hauā i a rātou ki raro i te mana o te Kuini o Ingarangi. Ko ia te pūtake i whakahoki ai e te Kāwanatanga ō rātou whenua katoa ki a rātou, i waenganui o Waihouawa me Waikato me Pīakoawa. I te tau 1865 ki te 66, ka pāhitia e te Pāremata ngā ture raupatu, e kīia nei he ture whakanohonoho whenua. Nā ēnei ture i whakahoki ētahi whenua raupatu ki ngā Māori o te takiwā i piri ki te Kuini me ngā Māori kāore i hāpai patu. I te 27 ki te 28 o ngā rā o Hune, tau 1878, ka tū te hui o Te Akerama ki Waitara, takiwā o Taranaki. Ko ngā rangatira i tae ki tēnei hui, ko Rewi Mangamaniapoto, ko Sir George Grey, KCB, ko Karaitiana, ko Wī Tako, ko Mete King. Ko te pūtake i whakataua i tēnei hui, me mutu te whawhai, me whakatupu te rākau o te maungārongo ki runga i te motu. hei marumaru mō ngā iwi e rua, Pākehā me ngā Māori. I te 26 o ngā rā o Mae, tau 1881, ka tukuna e Kāwana Kerei arota 112 o te tāone o Kihikihi ki a Rewi Maniapoto, hei rākau mō te maungārongo ki waenganui i ngā iwi e rua, i ngā Pākehā me ngā Māori. Ka kitea tēnei take kei roto i te rēhita E, Pukapuka 102, Whārangi 190, Nama e 2000 e 782, kei roto i te Tari o Ngā Whenua Karauna i Pōneke takotoa. I roto i ngā rā o te tau 1882, i raro i te ture He maha ngā whenua I whakahokia i raro i te ture o te tau kotahi mano e waru rau e ono tekau mā rima, ono tekau mā ono. I whakahokia ki ngā Māori kāore nei i tika ki aua whenua, ā, ko ētehi hoki o ēnei whenua kei te takoto noa, kāore kau ana he tangata, he tangata o runga. I te tau kotahi mano e iwa rau, e rua tekau mā rima, ka takoto te pitihana, A Te Whārua Herewini me ērā atu tokoiwa ki te aroaro o te Pāremata mō ngā whenua raupatu o Waikato, tirohia kei roto i te pitihana nama 18 o te tau 1925, kei te paera nama 321. I te tau 1928, ka puta te rīpoata a te Kōmihana, I mea ia, E tika ana ki a utua e te Kawanatanga te moni e toru mano paau nei te tau hei whakaora i te mate o Waikato, i raupatu, i te raupatutanga i o ratou whenua. I te tau kotahi mano e iwa rau e rua tekau ma waru, Ka pāhitia e te Pāremata te Ture Whakatikatika Whenua Māori, whakari, Whakariterite Kerēme Whenua Māori 1928. Nā te tēkiona 20 o tēnei ture, ka āhei te Kāwanatanga ki te whakatū poari hei whakahaere i aua moni raupatu. I te tau 1900, e 41, ka pāhitia e te Pāremata te ture e kīia nei ko Te Ture Whakatau Kerēme a ngā Māori o Waikato me Maniapoto 1944. Nā te eke ona toru o tēnei ture i whakatau te moni e puta i ia tau kia 5,000 pāuna i te tau. Mō ia tau, mō ia tau. Nā te kiona rima o tēnei ture i whakaatu, i whakatū ko te poari tiaki i ngā Māori o Tainui hei whakahaere i ngā tikanga o aua moni raupatu o Waikato. I te rima o ngā rā. O Hune, tau kotahi mano e iwa rau, e whā tekau mā whitu, Ka pānuitia ki roto i te Kāhitioniu Tīreni he nama 30. Kei reira ngā ingoa o ngā mema tuatahi mō te poari o Tainui i kōrerotia ake nei. Ki taku mahara me kāti iho i konei ēnei kōrero mō tēnei wā. Heoi, ka mutu i konei. Ngā tātai kōrero i tīmataria ai te noho e ngā tūpuna, ō rātou ora, ō rātou mate, taea noatia te wā, o te Pākehātanga, ōna kino, ōna pai, taea noatia te rā, o te poari, o Tainui. Te pātai o tēnei rangi kei waenganui i a tātou, ko tēnei, Ka ora tātou? ka mate, ka raruraru rānei. Otirā ki tāku mōhio ko te whakautu tēnei. Te whakautu, waiho mā te wā, e titiro. Tēnā koutou ngā iwi katoa o te motu. He ngaru moana mā te ihu o te waka e wāhi. He pae maunga ia e kore e nekeneke. he waiata tēnei nā puhi wāhine. I runga i tōna hokinga ki Taupō, kātai ki Owairaka, ka noho mai reira. Ka mahue atu tāna

Ai mā rangai ki te muri e i kokiri. Kia ora. Kia. Kia ora anō koutou. Ko te waiata tēnei a te patupaiarehe nei a Te Rangipōuri rāua ko Whanawhana ngā rangatira o ngā parehe o runga i Ōpirongia. He waiata tēnei he tangi nāna mō te mō te wahine nei mō Tāwhaitu.

Taku hara e. Heoi ake nei hama nga te wai a ta te Patupaiarehe nei mo tana wahine, heoi ra, kua riro te wahine i tana tane ano. Kua hoki nga Patupaiarehe ki to ratou kai. Kia ora tatou katoa.
Thank you.
Ko te waiata tēnei a te tāruna, tamāhine a Manunui, o Ngāti Tūwharetoa. I tangi ia ki a rātou ko āna tamariki, ko Tūhāhā rāua ko Poto. nō te mea, kua whakarērena rātou e tō rātou matua e te piki kōtuku. Kua hokia te piki kei tēnā pā, kei Tākinikini, i te taha o Te Awa-o-Whanganui, i raro atu o Pīpīriki. Moe atu ana a te piki kōtuku i te, i tāna wahine, i a Kaihunu.

Ki a upa taku rangi te remu o te hui a. Ka mutu i konei te tangi a, a te taru nei homa. Kua mohio mai koutou, kua whakarongo mai iho ki ona uri, e noho mai rei roto i a Ngati Kahuhunu, i a Whakanui, i te Wainuiārua, i a Tuwharetoa, i Waikato. Ko te tangi tenei a to koutou kuia. mō tāna tāne mō te piki ko Tuku i whakarere nei i a rātou ko āna tamariki. Nā Kaipaka ko Hinewenewene, nā Hinewenewene ko Tūrere, nā Tūrere ko Tūkaiora, nā Tūkaiora ko Te Piki ko Tuku. Nā Upokoiti ko Te Atainutai, nā Te Atainutai ko Waitapu, nā Waitapu ko Manunui, ka puta a Te Tāruna, ka moe i a Te Piki ko Tuku, ko Tūhāhā, ko Tūpoto. Ko ēnei tamariki, he tāne anake, he māhanga rāu. Ka moe a Tūpoto i a Ipoa, ka puta ki waho ko Te Pikikōtuku tuarua, ka moe i a Rangikōwaea, ka puta ki waho ko Mihiterina, ka moe i tō Ngāti Tūwharetoa anō, ka puta ki waho ko Kātaraina, ko Tāmara, ko Te Oti. Tēnei, tēnā koutou katoa. Kia ora.
Cut.
Tēnā koutou katoa. He wāhi potopoto nei ēnei hei kōrero ake. Tērā i te whitu o ngā rā o Hune 1800 e, e 912. Ka tū tētahi hui ki Kihikihi, ko taua hui nā ngā rangatira he whakatakoto i tētahi kaupapa, i te kaupapa o ngā tutuku mai o Te Arawa, Tūwharetoa, Waikato me Maniapoto, āhua te hoki ki roto o Whanganui. Ko ngā mema whakahaere i tēnei take ko Te Whiwhi Mōkau, o Ngāti Maniapoto, ko ia te tiamana. Ko Raureti Te Huia te hēkeretari. Ko Te Winitana Tūpōtahi o Ngāti Paretekawa. Ko Te Kaponga Te Koheto o Ngāti Raukawa. Ko Mita Taupopoki o Te Arawa. Whakatau te Raureti o Ngāti Tuwharetoa, ko Pane Tītipa o Ngāi Te Rangi, ko Poupatatē Hughes o Ngāti Unu, ko Matengaro Te Haate o Ngāti Apakura.

I Ihaurua, nā Hauāuru, nā, me ngā whakapapa ā-wahanui huatare o taua tau anō. Nā Hōne Kāora ētehi o ngā whakapapa, nā Te Oro ētehi. I te tau 1889, ka tuhia o Ākāripa Tengaha, he rangatira tēnei nō Ngāti Kaputuhi. He uri anō tēnā tangata nō Keharoa. Te tau 1895, ā, ka tuhia hoki tā Te Puke Huirama tāna pukapuka. Tēnei tangata nō Ngāti Kōura, o Waikato. I te tau 1895 hoki ka tuhia tā Te Aweroa, nō Ngāti Kōura anō tēnei tangata. Hei pārāwera ia e noho ana. Te tau 1909, ko Tā Heta Mātini o Ngāti Naenae. Tau 1909 anō, ko Tā Tei Tumuhuia o Waikato. He rangatira anake ēnei, ko ngā rangatira o ētehi rangatira nunui hoki ēnei o Waikato nei, ā tae atu rā hoki ki a Te Arawa me Ngāi Te Rangi. ko ā rātou pūtake kōrero, ko ngā, ngā tutuki o te, o te iwi Māori mai i a, i a Io-matua. ā tae noa mai ki te hekenga iho ki ki ngā rangatira o ngā waka, te hoainga mai i ērā moutere ki ēnei moutere. Na, tā rātou kōrero e whitu ngā ngā waka taniwha, arā ngā waka atua, ā, e whitu hoki ngā waka tangata. me te whakaatu hoki i te nōhanga i Kāwhia, ā, i mahi ērā atu i ēnei mahi i roto i ngā rā 16. Ko ngā rā, ko ngā hāora mahi i mahi ai rātou, e 200, e 22 ngā hāora, ngā hāora mahi. E whā ngā whare wānanga kei runga i te motu nei. Kei Pātea, ko Matangirei, ko Turi tōna tohunga, Kei Kāwhia, ko Ahurei. Ko Rakataura tōna tohunga, otirā, i taka ki a ki Auenuku Tūwhatu te mana i muri i te matenga o Rakataura. Kei Itiiti Raupenga, ko Te Ara, ko Te Ao Mārama, tērā whare wānanga. Ko Tia tōna tohunga, otirā, i taka iho ki a Tūātangiroa te mana i muriatia te te tutuku tohunga tanga i heke iho i a i a Turi ko ia nei te te ariki o a te awaka ko te ko Te Awhiorangi tāna toki he toki kōhatu tērā. Koira te te toki nāna i Haukeri a o Te Awaka. Ko Turi, ko Tāneroa, ko Ruanui, ko Whaea Tomokia, ko Whāriirua, ko Kaokao, ko Te Kapunga-o-te-rā, ko Houtaepō, ko Ruapūtahanga, Kauenuku Tūwhatu. Kua noho nei hei tohunga mō Ahurei. Nāuenuku Tūwhatu ko Tūātangiroa, koia nei te tohunga o Te Ao Mārama. Kei Mōhaka ko Maraerotuhia, tērā whare wānanga hoki tērā, kei Te Tai Rāwhiti. Ko Rākeiora tōna tohunga, tōna tutuku

E kīia ana he whare maire tētehi, ko tētehi he whare tapere, ko tētehi he whare wānanga. Tērā te whare wānanga kei Huiterangiora i Rarotonga, tēnei whare wānanga nā Miru i whakatū. Ā noho ana a Tamateuru he. Koia nei te pōtiki ā-tūhonopunga. Koiana te, te, te tino tohunga i muri mai i te matenga o tōna tuakana o Rumakawe. Koinei tētehi wāhi o te waiata nei,

Ko ngā rarurarutanga i reira i taua wā, mō ngā mahi a aua tohunga. He whare ākonga tērā ki ngā tutuku o te iwi Māori. Kāti mō te nihanga mō te whare tutuku, mō ngā tāngata hei pupuru i ēnei taonga, e kimihia ana i ngā mea tōtika tonu, e whai ake nei, e, ko te upoko ariki, arā, ko te tino rangatira o roto i te iwi. Koia te whā, te mātāmua o roto i te rangatira ārahi i te iwi taua wā. Te tuarua, ko tēnei mea ko te tohunga, ko te tohunga e whakahaere i te tuāhu, e kohia ana i ngā tino tāngata tonu, hei ako hoki i ngā kōrero o roto i ngā whare tutuki. Tuatoru, Te rangatira. Otei, ko tēnei tangata hei te tangata tōtika tonu ki te ārahi i te iwi, kāore i ngā tāngata hēhē noa iho. Tuawhā, tēnei mea ko te taurekareka. Ko tēnei hanga ko te taurekareka i aua rangi, arā i ngā, i ngā wā e taukinokino ana ki a rātou, kāre tēnei tū āhua tangata Ēnei tūmomo tangata e haere hei, hei ākonga ki roto ki ngā whare tutuku. Tērā hoki ētehi e puta ai tēnei, tēnei tū mea. Ki te moe tētehi rangatira i tana taurekareka, Ka puta ōna uri. Kei te putanga o ngā uri, ka wai iho hei, hei kupu kino mā, mā te iwi ki runga i, i aua uri. Nō reira, kāre e tohia aua uri e te iwi hei ārahi i a rātou. Ahakoā pakanga, ahakoā ki roto ki ngā whare wānanga. Ko tēnei mea ko te rangatira i aua wā, ki te hiahia ki ngā, kia mōhio ia ki ngā tutuki o te iwi Māori, Me mātua haere ki te tohunga. Mā te tohunga ia e kawe ki te wai, ka kīia kua puta ia i te tohi ariki hei hā, hei hari i ngā taonga toimaha o Ngāti Tuku o te iwi Māori. Mā tēnei ka uru e ki roto ki taua whare wānanga. Kāti he maha anō ngā karakia, ko te karakia tuatahi tonu e hei whakaako ki te ki te tauira nei, ko te karakia nei nā, ko te karo. Hei karo tēnei i ngā i ngā mahi mākutu, i ngā mahi e mate ai tōna tinana. Nō reira ki te mōhio ia ki ēnei tutuku me tēnei karakia me te karo, kua wātea ia i runga i ngā patu a tētehi iwi kē a ētehi atu āhua tangata mākutu. Me hoki atu taku kōrero ki a Io Matua. Ko Io Matua te tīmatanga o te kōrero a tēnei mea a te Māori. I, e kī ana te Māori i ahu mai tōna tutuku i reira. I aua wā ka noho ki roto ki ngā whare wānanga he rākau kei reira nā te tohunga anō i āta mahi, āta whakairo rawa ngā tekoteko ki runga ki ngā poupou. Ana, kātahi ka kōrero, ko te, ko ngā rākau o tēnei wāhi e mea, ko ngā rākau o tērā wāhi e mea. Ko ēnei te tīmatanga Ki a Rangi rāua ko Papa. Tangohia e e Io e te tohunga tekau ngā rākau, ō rātou ingoa ēnei o aua rākaura. Ko te kore tuatahi, ko te kore tuarea, ko te kore tuahotu, ko te kore tuanu, tuauenuku, ko te kore tuakore, ko te kore tamatea, ko te kore nānā, ko te kore kaiariki, ko te Ko te kore tuahuna, ko te kore tuangahuru. Ko tēnei kōrero ko te tuangahuru he tekau ki ngā kōrero o ēnei rangi. Kua mutu ēnā rākau te kōrero, koinā ngā ingoa o ēnā rākau tekau. Nā ka ati, i roto i, i ēnei, kātahi ka mahia anō ētehi rākau anō, tekau mā rua ērā rākau. Ko aua rākau, Ko ngā whetū o te rangi me ā rātou mahi. Ko Tāwera, he whetū tērā ko ia te ariki me te mana o tēnei mea o te tangata. E tū ana a Tāwera hei kīngi, he tohu tēnā nō ngā kīngi o te rangi, waihoki, ko te tohu o ngā kīngi o te whenua e tika ana ko Tāwera i. Ko Puanga, he. He whetū anō tērā nō te tau e tangi ana ngā ngā iwi me ngā tohunga ki tēnei whetū ki a Puanga mehemea ki te tū mai a Puanga i te i te hauāuru. Ko Rehua, he whetū anō tērā, tōna tūnga tō tēnei whetū kei te tonga. Ki te kōrero a ngā kaumātua, ko tēnei te whetū kino, he hōmai i te mate ki runga ki te whenua me te tangata. Ko Meremere, he whetū anō tērā. Ko ia, tēnei kōrero a ngā pakeke, nā Te Ngehe te tau. Nā, ko Meremere tēnei, ko Te Ariki o Te Ngehe. Ā, ko Matariki, he whetū anō hoki tērā. Ko tēnei whetū ko Matariki he maha ēnei whetū. E kīia ana rātou ko te Kaunihera, arā ko te Rūnanga Whiriwhiri o ngā, o ngā māngai o te rangi. E kīia nei ko te paki o Matariki. Ko Takurua, he whetū anō hoki tērā. Koira te whetū whakahaere i te ora o ngā kai katoa, o ngā mea katoa o runga i te whenua.